Leytenant Vasileva kâ mne!

dedemi, dedesi, babamın babasını bu qapıda qatletkenler, urğanlar, Hartiyime baqırğan, degen bu balalarnı rusqa asker berme, o qadar degen ölgen, rahmetli. Dedem zengin eken, bu şerin ayvan, ayvan çiyine ot ep eken, Oral dağlarından yirmi-otuz vagon. Ayvan ketir eken, qasaplarğa dağıta eken. Mal ketir eken. Evet, mal ketir eken. Bir zaman taşlağan, soñra fakirler kelgenler, degen. Cemalettin aqam, sen şu işni taşladıñ, biz etini palaşaymız, sen şu işke kene başla. Onlarnı qıramağan, kene başlağan. Onday ketken. Bu. Emcem, men beraber oturaken edik. Esas babam, dedem Atman köyünden mi yerdi. Taptıq onı da tınevni. Taptıq. Aneki Tarhan Kotko Burulçağa ketken de, Bulğanaqqa ketken. Bulğanaqqa. Yaqın şimdi. Bu Bulğanaq nemede daa bu? Ava meydanına. Nikolayevka yoluna, o tarafında. Amma bu adresi men babamdan almadım. Ha, birevlerden aldınız. Birevlerden. Bu yerde otuz küsürlerde kelgen. En son bu. Cenkten önce bir posta keldiler, olardan aldım. O da bu soqaqta otura eken, bizim qarşı qomşumız edi, falan dedi. Seni türkçe ismi şu dedi, rusça şu dedi. O da şeyde qalğan, evde qalğan adresimiz. Boboğan, men olâni, biñ sekiz yüz altmış, yetmiş seneleri qaçtı qırımtatarlar çoq cenkte, o vaqtı, o vaqtı ketkendi bile. Babam bekâr eken, yüz beşlerde. Yüz beşlerde eken. Ya qart babañ? Qart babam mında ölgen, urğanlar. Qart babam mında, narçitler urğan, para degenler, param degen şimdi bankada, saba deyin, olsun, alayım, bereyim. Yoq, öretüv, şimdi ber. Pat urğanlar, o da qartiyime baqırğan. Degen bu balalarım, bekârlarım, üyli bolmağan üç dane. Amcamlar, men ortancısınıñ balasıman. Onlarnıñ alğan toprağını o arada, onlardan raatlıq yoq endi bizge degen, Türkiyege kelgen, anda yurt qurğan, yuva qurğan, köyde otura edik. Babamlar onda üylengenler, soñra bir şeyler olğan işte, bu yere bu qadar keldik. Anañ sağ bola, anası da rahmetli, şunıñ içün er şeyni ayta.

Da onı bir dane pomeşçik qurtarğan. Aytsam, istoriyağa sığmaz. Qısqadan bitireyim, men altmış yedi senesi keldim. A bu bir yalan ukat çıqtı. Qartulumdan episinden aldın keldim. Çünki bu Vatandan asret edik. Büftenden bizni çıqardılar, büftenden bütün halqımı alıp attılar. Onı biledirs. Elli beş yıl üstü yaqında bir de partizan knijkasını aldım, biletinci, dağlarda oldıq, partizan oldıq, bizim halqqa bir şey bermediler. Ah, qartım, al bir laf söz bar, aytsam. Aytarım, acılarım aytarım. He, ana o, arslan oğluna arslan derler, dey, qaplan oğluna qaplan derler, dey, saña köroğlu deser, maña da Asan derler, adım Asan. Adım asan. Yurtum içün, halqım içün canımı berim. Çünki biz asret edik. Ne vaqıt kelecegimizde bizim balaçıqlarımız bu yurtnıñ egası olacaq? Şükür, Allanıñ köstergenine. Şükür, mına bu türk qardaşlarımız da bizge kelip, camilerimizni qurıp, ilimimizge ilim qoşıp, yarın. Aqqında özüniñ teessuratlarını aytar, başından keçkenlerini. Eger açıq benden dese, men de aytırım başımıza keçkenlerni, halqımız içün, özümniñ başımdan keçkenini. Çünki bunı kele de alamaylar bizim Qırım igitlerimiz. Men ayttım, biz kibi adamlarnı ne vaqıt qıdıracağıñız siz? Biz ölgen soñ tapamaycağıñız bu laflarnı, dep ayttım bir eki camide. Mına baqıñ, kimniñ qısmeti keldi. Oy, Asan ağa, bar, barıq, deyler. Daa ki vaqıt kelemay olarğa kelmege. Aydın, Asan ağa, buyurıñız, aytıñız. Mına men. Qısqadan aytayım desem, bizim lafımız qısqadan da bitmez. Bir mıñ doqquz yüz yirmi altı senesi Bağsaray rayonı Uluzala degen köyde doğdım. Yaşlığımızda dördünci sınıfımızı bitirdik. Kökköz degen köyde doquzıncı sınıfta oqumağa qısmet buyurdı. Bir mıñ doqquz yüz qırq bir senesi nemsa banditleri kelip, cenk başladı. Bütün yaş yavqamızın, ağalarımıznıñ, babalarımıznıñ cenkke aldılar. Uluzalada. Ulu sala. Ulu sala. Kaç qoranda bar edi anda? Bizde yüz yirmi qoranda yaşay edi, yüz yirmi qoranda da yirmi beş tane yigit gitti, biri qaytmadı, episi qurban oldı. Mına mende spiskası bar bunıñ. Fevzi Aliyev degen yazıcıga resimlerini çıqardım, on doquz dane bizim Ulu saladan kitken yigitler biri daa qaytmadı, cenkte öldi. Şunı gazetağa çıqarıñ dedim, daa gazetağa çıqarmay, mına barıp cayav, Sevcan, eski bir eki sözlerni aytacam, bunı ne çıqaramaysıñ, vaqtı olmağını bildi. İnşaat etmem, biyaq körsin. Köyümizde qırq eki senesi, keç oturıñ, qırq eki senesi bütün dağqa çıqmağan qalqın yaqtılar tiri. Qırq qoranda yandı bizim köyçikten, Ulusala degen köyden. Emcem yandı, biz on altı yaşlı yigit edim. Men uları ölülerini taşıp qabirge qoydım. Bu şeylerni kördim. Dağda da altı yıl oturdım. Altı ay oturdım, yañıldım. Tövbe yarabim, tövbe estağfurullah. Altı ay dağda oldıq. Ne vaqıt Krasner keldi, biz dağdan tüştik. No, biz mirnıy lagerde oldıq, razvedçik olıp qatnadıq. Bizim partizanlarğa küyenip, köylerden haber ketirdik, aşlar taşıdıq. Mana bu vaqialarnı kördik. Bir vaqıt Krasner keldi dep sevinsek, bala-çağamıznen, halqımıznen başqa. Respublika alıp barıp taşladılar. Avlesi meşnusını alıp taşladılar, sizni de çıqardılar, partizan. Ana, bek cesürlük yaptıñız, sovet ükümetini qorçaladınız. Qorçaladıq, çünki qabaatlı olıp köterip qalktıq. Çoq, Qırım güzel edi. Mına bu, özüñizni, siz nasıl özüñiz çıqtıñız? Mına eviñizden, Ha, bunı aytayım. nasıl var? Mına bizde böyle oldı. Men tamam qırq dört senesi. Aprel doquzda Kokkoz degen köyge keldim, eniştemin köyüne. Bu köyde oqudım. Tatem aqayğa tüşüne edi. Bizim köyniñ bütün seksen köyni yaqqan ediler. Bizim köylerde ev bir dane qalmağan edi. Kim daqqa çıqmasa tutıp, Mantar Setme degen adamnıñ evine tire yaqtılar. Bizim köyniñ içinden qırq dane adamnı, daa başqa köylerden de tutıp ketirip, bir yüz, yüz elli adamı yaqtılar şu köyçe. Nemseler. Nemseler. Evet. Şularnıñ öz oqulımnen öllerini taşıdıq, bitiremadıq. On, on beş kün taşıdıq, bitmedi. Bu istoriya pek balaban, bunı kitaplarğa sığmaycaq, aytsañ da. Hane, soñ biz qırq, a, qırq dört senesi doquzuncı mayısta men Kökközde bulundım, on sekizinci mayısta bütün qalqnımıznı çıqardılar. Kim? Babam bar edi. Babam rahmetli has tuttanov leytenantna ata bergâv oğlum ad berdi. O dağda oldı, partizan oldı bu oğlan, dedi. Ağası cenkke kitti, dedi. Nege sen meni köçüresiñ, dese, babam cenk körgen adam, garâçiy adam edi, maña oşağan. Bir daa anau büyük soldatlar qorqıp barıp yüküni ketirdi. Yiber, babam hatırlap yerge dey. Ve tuttı meseleni. Strelây na mesto, dedi. Kuda vı istego nas otpravlâyte, dedi.

Ağıralıq bir al, bir-eki kilo deme, yoq, yangın qapıda o atacaqlar deymizde, kim işi qıranda? Ama başqa halqlarğa razılıq da bermegen. Bermedi bir, ana, ya menim babam qaptı da, men kirip bir eki put boğday aldım, boğdaynı arpa, qarışıq mısır boğday toldurdım, tökkenimde çuvallarına, bir-eki adyallar aldım balalarğa. Eniştemdi qapağanlar Bağsarayğa o künü. Eniştem qapalı, men evde balaman, oğlanım on altı, on yedi yaş yigitim, babam da altmış, yetmiş yaşında qart, degen kibi. O bir şey alamı? Mama, dernekli babam. Atacan abiri bala. Babamızın adı kim edi? Babamımız, Seytümer çoban. Benim de adım da Asan çoban. Babam elli beş yıl çoban olğan. Özüm yirmi beş yıl çoban oldım. Kelip vsilayet ettiler, altmış yedi yıl Ukrainada oldum. Özbekistanda qayerge yetiştiñiz siz? Ana, Özbekistanda Şarihan oblastı, Andijan oblastı Şarihan degen yerde tüştim. Yirmi altı yıl şaarihanda oldım, kolhozda işledim. On eki yıl kolhozda oldım. Onda nasıl qıyınçılıqlar oldı? O qıyıncılıqlarnı aytsaq, kitapqa sığmaz. Anda bizim halq öyle derece oldı, biz barğan köyde bir yüz yirmi doquz can edik, yirmi yedi can qaldıq. Dut kibi töküldi halq. Dut kibi öldük. Üzbekler daşı soñ bezdiler, kömemadiler. Olay, üzbekler de polojeniyesi ağır. Cenazemni kömmege adam tapılmay. Men yaş edim, özüm qabir közüm qoydım. Ne qadar adamımız öz qolumnen. Anañ. Ana, evlendim, qırq altı senesi evlengen soñ bala çağalı oldım. Oğlanlarım oldı üç tane, eki qızım oldı. Mecbur oldım şeerge kirip, köçip balalarımı oqutmağa. Elli dört senesi podpis vaqıt edi, bir daa Şaarğanğa köçip keldim kolkozdan. Ev qurdım. Öz qolumnen kerpiçler kesip, balalarımnı rus mektebine kirgizdim. Til bilsin balaçıqlarım, dedim, endi üzbek tili, üzbek tili. Episine, mına, eki oğlum institut bitirttim, sağ-selâmetler Qarasuv rayonında. Qızım olsa, o da bağça elinde. Bir qızçığım on sekiz yaşında qazalandı, rametli oldı maşina qaqıp. Saqta tehnikumğa kirgen balam qazalandı. Sorağız, sualiñiz olsa aytayım. Soñra aytacaq qısqadan. Mana bunda bitireyim. Yet, bir daa men altmış yedi, yedi senesi yalan ukaz çıqtı, şu ukaz çıqqan soñ doquz cannı alıp Qırımğa, Kokköz köyüne kelip öz evimde oturdım, babalarım, qaynatam evinde. Altmış yedi senesi? Altmış yedi senesi keldim Qırımğa. Ukaz çıqqan. He, o yalan bir ukaz çıqqan edi. Meni çağırıp KGB Bağçasarayğa qapattı, eki sutka qapattı. Men dedim, qapatsañ da söz berecek aq, Aydıgülüm, dedim, men dağlarça yürgen adamnıñ balasım. Mende dobrovolts politskesniy degen şey yoq bizim ruhta, dedim. Siz, dedim, sizde, biz endi, dedim, baq, balalar institut bitirdi, dedim. Biziñ köçürgen ediñ, dedim, o KGBniñ naçalniy Bahsarayın Tayaçin degen prokurornen laf ettim. Aktı, Всё ровno mı vas budim vıslay, dedi. Koneçno, dedim, vlas em oş bud ubiyot, dedim, öldürtüni sen, dedim, türmege qapatıp, dedim. No, dedim, men qırımtatarım, dedim, men bunı dokazat etmesem, babam oğul degilm, dedim. Men babamnıñ qolundan dedim, Uzbekistanda qoydım dedim. Men o babadan olğan oğlanım dedim. Mına o nasıl mizdan boğazını sıqıp hata bere degen bala menim dedim. Endi men de baba oldım dedim. Balalarım da baba oldı. Bu şeyni ah yüreğimdeki mına ayttırasıñ endi aytacağım diñle raz bu aparat keldi aytacağım. Bir daa meni köçürdiler ece barıp Ukraina Herson oblastına taşladılar ece. Banditler, mına bu drujnikler, taşladılar bir bataqlıqqa, anda tolko vısılayt olunğan yer eken. Amma bizim idareniñ yanına tüşürdiler, bir evçe taşladı kettiler. Birdan saba reis aqay, Şaşınok degen bir adam mına qusa. Hov, anau evni bir tatar kelip eñirlegen. Çağırttı reis aqay. Kto tı? Kim berdi saña bu evni? E, men qırımtatarım, ortaq reis, bu evni bizim KGB alıp keldi. Zvanjeti Gnitske, Oni s kajdım, mı krımskı tatari, mı početnı lüdi, biz çerez kıgıp yüremiz. Şaştı. Reis dedi, kir kir evge dedi, bu sefer reis baqtı, onıñ men ağzını tükürip toldırdım. Bir daa ekinci künü kene çağırdı, bu yirmi dört tane brigadir, Çubanov dedi Zvanjetke uje, sen yahşı adam ekensiñ, dey, maña. Mana meni, dey, doquz kilometr uyaqta bir brigadam bar, Ananda barsañ, çoban olsañ, para atsañ, anda ev, ev berem. Bu ev boşatacağım. Bu evni biz spesialnıy yarayanına buhalterğa remont ettik, dedi avu reis. Baqtım men endi reisten spor olmaycaq. Reis aqay, dedim, ber, dedim, üçünci vesiqanı özüm yükleyim şilerim, dedim. Berdi bir maşina, avulğa çul-çupurum yüklep, trinatsıt degen otdeleniyege bardım, çoban oldım. On yıl çoban oldım. Qoy baqtım, babamnıñ zenaatın küttim. Bala-çağam baqtım, aqçı topladım. Kene bir daa Qırımğa çıqma. Amma üç kün reisge ayttım, o laf etkende, Ortaq reis, dedim, ya tebe, dedim, kolhoz, çlen kolhoz olmayca, dedim, ne vaqıt Moskva baracam priyomğa, dedim, barıp bu rusluq Moskvadan bilip, soñ men işlerim sağa, dedim. Mına balalarım işleycek, dedim, reisni de üye tuttum. Şaştırayım. Üçünci künü Moskvağa kittim. Priyomğa barıp kirdim. RSFSR-niñ obşestvenniy porâdkını RSFSR bez rokov menen prinimat etip, eki buçuq saat laf etti. Çobanov dedi, Bahtal menim kâğıtlarıma, partidan kâğıtlarımda da bar. Çobanov dedi, Ya ponyel, dedi, Sen trudi lübimıy narod vıy, vaşi Krımıs tatarı, dedi, tolko vremya pridet, vaşi deki Krımı vudit, dedi, mı toqjı podçinayım degen kibi ayttı. Eta, Vlast jest, vlast, dedi. Kelecek vaqıt balaları olıp Qırımda yaşaycaq, dedi o adam. Qayt, dedi, bar Ukrainada işlep tur, dedim. On yıl qaytıp kel, a, kelgen soñ apayım, bu ekinci apayım, bunıñ üç ulu oğlu eken. O rametli menden de batır da, o da, o da beş bala anası. Aqay, dedi, Moskva bardıq, nayttılar, dedi, ana, bilet, bilet dep ayttı oğlan. Meni de anda evde aldım da, Kökközden. Köşecek olsa on sekizniki mayısqa qalma, köşeyik bir daa, bardım reisden maştır soradım, Moskvadan kelen adam bile berdi reis, bir maşta soradım, eki dane berdi, bir-eki çifteler aldım onı, qoydıq bu şeylerin babam içün. Ketirip, kelip Süvren, ne bu, Senferobnıñ kenarına barıp Süvrenniñ stansiyasına bardıq. Bardıq, amma Bağçasarayğa zvant ettiler de, Genetskiden, bu çobanı, qorandanı bir daa tutun, ketirin, böyle qoranda bir danesi, Bütün Qırım dinine yandıracaq Qazaq mazağını dep qorqtılardılar. Bir daa tuttu çıqtı, kibolar, KGB tuttu bizni. KGB tuttu. Baqtı közlükler, skani moy oçki dedim, bax stare KGBlalardı. Мы şest mesecden s toboy skorki videli dedim. Ağır közlükler, Çobanov dedim, tü, Vlad pozoriş dedim. Qına sağa kâğıt berdim, Bezrukov dey. Prim. Nu ağıznen ayttı, barıp yaşaycam dep ayttı dedim buña. dedi yavlar, qanun, militsa, militsa, o pa, şoförlerge aldı pasportlarını, yez tibı qorandan alğan yerine barıp taşlañ, olmasa, siziñ de işiñiz başqa türlü, dedi, o şoförler başlarını qaytardılar. Altı, qaç aylıq, bir buçuq yaşında qızçığım bar, qazalanğan mübinim, Alla ramet eylesin, anasınıñ qolundan aldım balamnı da, balam, dedim, kökgözge qoymadılar, bir daa kukuk, quş kibi qışır desem, kukuk.

Biz minâtta ettik, maña işlemek kerek. Kolhozğa çlen olıp kirdim. On yıl çoban oldım. Ah, bu derslerim aytsam! Qoylarnı baqtım, Avçuçınov degen reis meni birinci köçürgen reis. Añladı meni. Üçünci quranda meni aldım anda, o köyde. Dmitrivka degen köy, Herson oblastında, Novoye Alekseyevkada. On yıl, soñ beş-altı yıl çoban olğan soñ meni añladı çoban. Yılda yünni beş kilo berecek olsa, altı kilo yün berem. Biñ eki yüz qoyun hazayinisi oldım. Eñ semiz qoylarnı aşayıq. Çünki çoban da ölâ. O, babam muvafiyet etken edi. Çoq batır ekensiñ, aqay, maşalla ya. Qoyunıñ arığını semirt, oğlum, semizni aşa, degen edi, babam vasiyet etti. Amma meñ qoyun bılqıldamasın, sol kibi men çobandı körem. Sağ olasız. Ana, bunı da bitireyim. Ana, unda yetmiş altı sene, bir daa meni çağırıp aldılar Qarasuvı rayonına Qırımğa.

On doquz yıl kolhozda işledim, premiyalarnı aldım reisten, er sobraniyede Çobanovnı able köterdi. Ha, Çobanov, amma işledik de, hırsızlıq yapmadım, elâl beyyetimni işlep, otuz doquz dane pensiya çıqqan anaqoya aldırttı reis. Al, dedi, lâyqaqa ekensiñ, seni kibi adam biz körmedik, dediler. Qırımda da bu çobanlıqnıñ qaidesin ketirdik. Apay öldi. Seksen dörtke kirgen ana öldi, on sekizge kelgen qız öldi, bir de torunım öldi. Dört nevta qoydım Kurskide. Üç yıl oturdım, taşlar qoydım mezarlıqqa, mına şimdi yazatini. Bu Men şimdi bak, Aqmescitte ha, men nöbet. qısqa aytayım, men Qısqa aytın, men uzattım artıq, zararı yoq. Men Leylâ Settar qızı, temelli aqmescitliyim. Qart babam, qart dedelerim, episi Aqmescitte, mına bu. Azbarnıñ qarşısında azbarda oturğanlar. Anam bu azbarda doğğan, bütün dayılarım mında doğğan. Men de bu azbar, yoq, men Krasnoarmeyskiyde doğdım, endi babam netlesi. Lâkin men bir eki yaşında, bir yaşında olğanda kene anamnen babam qartbabamnıñ azbarına köçip keleler. On sekiz mayısta biñ doquz yüz qırq dört senesi. saba saat eki, gece saat ekide bizim qapımız deşetli-deşetli qaqıldı. Çıqtıq, az barda, lâkin apaylardan, balalardan ğayır kimse yoq edi. Bütün babam, dayılarım, episi qızıl asker ediler, armiyada, cenkte ediler. Eñ büyük bitam edi, elli beş yaşında. Bizler beş bala edik. Men. Eñ büyügi men on beşni toldurıp on altığa ketedim. Menden qalğanları, dayım qızları, özüm qız qardaşım onar yaşında edi. Eñ kiçkenemiz beş yaşında edi. Qapını açtıq. O araba qapımız açılğan soñ kelip deşetli-deşetli bizim evimizniñ qapısını qaqtılar. Bizler yuqudan uyanıp turdıq, üstümizde gece kiyimlerimiz. Anam ağlap ne oldı dep qapını açqanda, rusça pek çirkin sözlernen söküp anamnı söktiler, e, aç qapıñı dep. Anam açtı, az bar bir subay, e, eki soldat kirip keldiler evimizge. Subay alıp kâğıtnı oqudı. O kâğıtnı oquğanda, añla, biz o vaqıt añlamadıq, soñundan añlağanımızğa köre, Stalinni, Prikazını. e, buyruğı bile, nen, e, bizim halqnı sürgün eteler Qırımdan degen kâğıt eken. Ağlap, sızlap, ne yapacağımıznı bilmep, şaşmalap, anam o vaqıt otuz beş yaşında edi. Yaş edi, e. on netip ağlap şilerin cıyıştırmağa başladı. Ana o subay kelip ayta, Sen nasıl qızğançı apaysıñ? Seni özüñi alıp keteceksiñim, balalarıñı alıp keteceksiñim, yosam şiiñi alıp keteceksiñim, taşla şileriñi alma, dedi. A soldatnıñ bir danesi özbek yigiti eken. O ayta, subay çıqqanda ayta, Apa, apa! Samovarıñıznı alıñ, şeyleriñizni yığıştırıñ, dey, özbek tilinde. A biz onı vaqıt añlamaymız. Maña ayta anam, Lilâ, Lilâ, bu soldat ne ayta şu, dey. Men aytam, bilmeyim ne aytqanın, deyim. Ana şay etip, bir şeyimizni aldırmadı. Baylağan şeylerimiz üy ortasında qaldı, üyümizniñ ortasında, aldırmadı. Anam. Quran aldınız. Yoq, cılap başladı. Ayttı, Lilâ aytsa bizni atacaqlar, şiy aldırmaylar bizge, dedi. Soñ qızı, anam aldı Quranı maña berdi, ayttı, Ölseñ de, tiri qalsañ da, nasıl olsa da, mına bu Qurannı qoluñdan taşlamaycaqsıñ, dedi. Meni taşlaycaqsıñ, Qurannı taşlamaycaqsıñ, dedi. Meniñ qolumda Quran, anamnıñ qolunda bir kiçkene boğça, kiçkene boğça, i qız qardaşım on yaşında. Biz çıqtıq azbarğa, ana, kördiñizmi azbarımıznı? Anda çıqtıq, qapını şart-şart beklep aldılar. E, e, qoyuñ. Quran dediñiz a? Bu mübarek Quran, anam, oturamız, añlaysızmı, yağmur yağa. Salqın, Qırımda on sekiz mayısta pek salqın edi o künü. Bir bulutlı, çirkin ava, sankim dersiñ kökte ağlay. Eşitemiz, zıy-çuv, mına biziñ soqağımızda qartbabamnıñ sığırı bar edi, sığır mañray, köpegimiz uluy. Zannedersem, oraza da eken ğaliba. Yoq, oraza degil edi. Yoq, oraza degil edi. Soñ. Ramazan edi. A, onı bir, menim aqlımda yoq, yoq, bilmeyim. O, o, bilesizmi, bir müşkül bir şey edi. Eki saatmi, üç saatmi bizni yağmur tübünde tuttılar, evimizge kirsetmeyip. Kirgen olsaq, şeylerimizni alır edik, kirsetmediler, qapını bekledi anav ofitser, cibermey. Что za jadnaya jenşina, dey, tı detey budiş vodit, vozmeş s soboy ili ji vot eto barahlo svoye, dey. Soñ anam onçün ayttı da, Ölecek, ep bir atacaqlar, eto vam ne nuzno bu, dedi. Sizge kerekmi, bo şeyler sizge kerek olmaz, dedi. E, kerek olmaz sizge, dedi. Anam ayttı, aysa bizniñ mına bu yeudilerni atqandayın atacaqlar, dedi. Üç saat azbarda oturdıq, bütün bala, çağa, bitam, yengelerim, torunlarımız, yağmur yağa, ne de olsa bir yük maşinası keldi, ağır maşina, balaban. Atıp-atıp bizni boğçalarımıznı attılar, özümüzin attılar ana maşinağa. Soñ. Qayda alıp ketti? Şimdi, avtomatçik, avtomat anav ne, ne deycekmi onu, tüfeginen beraber min dedi soldat. Şay degende anam bir ses ciberdi, Vay, bizni atacaqlar! dep, qonşularımız ruslar aytalar, bu Sündüsniñ sesi, bu bir müşkül. Eki-üç yılğacık seniñ sesiñ qulağımızda çıñıradı, dedi. O qaddar anam müşkül baqırğan. Şa ettirip bizni yol boyu Aqmescit soqaqlarınen alıp kettiler. Baqamız, bir maşina, ögümüzde maşina, artımızda maşina, er kes cılay, cılay, cılay, baqıra. A men Quranı Nabolen nasıl tuttum, Quranı taşlamayım. Şa etip biz keldik bir qaranıq bir demir yol. da stantsionna keldik, amma o yük yüklegen stantsion eken. Qaranıq, çamur endi, mına böyle bolğan. Vagonlarğa bir kimseniñ mingisi kelmey da. Yük ma, ayvan vagonu, nu, kirgimiz kelmey je, kelmey. Başladı anau soldatlar tüfeginiñ qundağınen bizlerni urıp-urıp, anam ekimizniñ tuttı, anau şilerini taşladı endi. Eki balasını, çünki bir balası tüşe bir vagonğa, ekincisi tüşe başqa vagonğa. Öyle de ola, poezdni, poezdğa bir şey deyler, trenni, tuvar vagonları, trenni yarısını taşlaylar, yarım başqa yerge, yarımı kete daa ögge. A balası, çağası biri başqasında, biri başında, biri ortasında olsa olmay. Anam tırnekli edi. Yapıştı bizlerge, mindik yük, şu ayvan vagonına, trenine mindik. Püsür, biz onı nedayin orğanını bilmeymiz. Bizni, bilesim, ana balıq boçkada, tuzlağan balıq dayım minsettiler. Tıqtılar. Tıqtılar, zıyçu köpeklernen, ana o soldat köpeklerinen. Köpekler avulday, bizlerni uralar, bizler baqıramız, uyaqqa tartalar, Er, er soldatnıñ özüniñ treni bar eken, vagonı. O soldat bu tarafqa tapa, mınau birisi va qaysı tez-tez yüklep, e, qapını qapatacaqlar. Mandalnı qoyalar. Mandal qoyalar, e. Soñ, endi ne olsa da, Allağa şükür, bir, bir yerge kirdik biz. Kirdik, er kes baqıra, endi oturmağa yer yoq, mına böyle oturamız, ayaq üstünde. Ne de olsa, vagonlar cönedi. Bizler figam qop, onı asıl aytmağın çaresi yoqtır, o sesni. Onı nasıl aytacaqsıñ, onı tolko eşitmek kerek. Figam qoparıp kettik, saba tursaq ne baqayıq? At boqı, tuvar boq, at boqı, v osnovnom to vagonlarda, toban içinde. Soñ bilesiñ, qasatqılar başladı töpeden yavmağa, qasatqılar bizim tenimizge kirip başladılar. Suv yoq.

Oriyatov edik endi, er kez, ebet, bala-çağa. Yırladılarmı vagonda bu? Toqta, aha. Onı aytsa. Soñ, bilesizmi, yoq, o degil da, ondan da müşküli bar. Bilesiz, üç sutka ac etip barmaq kerekmi? He, şa, bütün vagon şeye qalq oturdı. Aqaylar da bar, balalar da bar. Ayaq yolğa barmaq kerekmi? Ayaq yolğa barmaq kerekmi? Ne yapayıq? Bir evde bir şey yoq. Teştiler, aqaylar anav armiyağa aldılar da, Trudarmiyağa, o aqaylarnıñ bizge, bizniñ, tren ketirip, On beş aqayın qoydılar. Olar karantin eken, hasta, yuqumlı hastalıq çıqqan da olarnı qaldırğanlar, şu aqaylarnı ketirip biziñ vagon, vagonğa, vagon, qoydılar, vagonğa qoydılar. Bilesizim, aqaylar da çoq, yaş aqaylar, anam ağır yaş, yigirmi beş yaşında yengem, ya olar da yigirmişer yaşında, yigirmi beş yaşında aqaylar, utanalar. Soñ böyle bir teşik teştiler, ağaç, nasıl etip bıçaqlarnen, Teştiler teşik. Oğa mına böyle bir perde tuttılar. Er kes anda acetine bara, suv yoq. Aşnımız da yoq. Anam alğan bir ötmek pişirgen eken, onı da yarısını o soldat aç eken, o soldatqa yarısını berdi, bizni köçürgen soldatqa, yarısını özüne aldı. Mına böyle birer çımtım-çımtım bere anam bizge ötmekin. İ bir kilo da mına böyle pranigi bar eken, peçenye. Mına bu peçenyeden bar eken. Bisküvit. Bisküvit bar eken. Ana ondan birer dane beremiz. A biz açmız. Er kes de aç. Nasıl da olsa, üç onda künden soñ. Qaç kün kettiñiz o şeye? On sekiz kün. On sekiz kün kettik. Üç künden soñ, üç künden soñ bizni ketirdiler çölge. Onıñ içinde bizde bir adam, bir apay vefat etti. Bir yigirmi dört saat biz o ölünen beraber. Bir yerde kettik. Toqtatmaylar, e. Keldik, o Mevtanı taşladılar demir yolnıñ çetine. Kömeyik degende stantsiya yoq edi biziñ toqtağan yerde. Yoq, bir nasıldır anav vodokaçka bar edi. Suv alğan yer bar eken. Ketirdiler ama, bilesizmi, o adamlar üç kün suv içmediler. Mına deldirgen adamlar nedayin ola suvsız? Er kes çaptı o suvğa. Suvğa çaptı. Birsi içe, birsi suv ketire. Ana, bizni anam cibermey, qopqa da yoq bizde. Bir qopqa bar eken, eki qopqa, ana o aqaylar barıp, vagonımızda bizge suv ketirdiler. Ana, epimiz içtik, tek aram betimizin cudıq. Çıqtıq, ana o ölgen apayını çıqardılar. Cenazeni? Cenazeni çıqardılar, amma kömmediler. Yo, taşlap ketesini. Taşlap keteler, taşlay keteler çölde. Nasıl da olsa, endi bir otlar yaqıp, bir şey pişireyik deycek olğanda, anau vaq, tren dur etip keçti, suv alayatqan adamlar qaldılar artta, yetiştiramadılar. Pasportları yoq, bir türlü vesiqa yanında yoq, urbası yoq, aşı yoq, i, Tüşken yerin de qayır olğanın bilmey, çöl, çöl arasında. Ana öyle etip biz on sekiz sutkada keldik Nerge tüştüñiz? Andijan Şarihanğa. Siz de Şarihanğa? E, biz Şarihanğa tüştük. Beraber ekeniz ba? Keldik, i, mına bu yeri pek meraklı, Öyle, tamam. bilesiz mi? Mına da aytırım, siz de aytırım bu niyeti. Bu, bu şey, ebet öyle kettim, men, m, ma, men körüştim bir Soñ- kapito, bir kapitannen Yıllarına körüştim, yetecek. Cafer ağa adı. Dedi, Kurskiy, eşalonlar kete, olar da endi cenkten böyle boldı, cenkten siziñ eşalonıñ yanına kete da. Toqtadılar, mına böyle daje. Soñ dey, eşittik dey, qırımtatarlar olsa qaytar, bu cenkten kete. Yoq, bizler başladıq baqırmağa. Mı krımskiy, mı krımskiy dep baqırdıq. Qırımlımız, qırımlımız, biz qayda, biz bilmeymiz, qayerde bu dep soraymız. Ana soñ bu yolda.

Türkler qorantasından Kürti yağıp, radio komitette yırlay edi. Soñ başladılar, bilesiz neden? Yavaş, ağlaylar, ağlaylar, qaqmaqlaylar, soñ bir daa toqtadılar anamlar. Soñ başladılar, Uralda dağı, Uralda dağı. Başta birinci türküni Ural dağınen yırladılar. Mına böyle başladı, bir seyisini aytayım. Aytıñ, aytıñ. Toqta, toqta, aytıñ, yarısını.

O ölegenler neñde yoqtır da mezarı. Soñ baylayım bir peyitnen. Siz yavurlarda sevinmeñiz de Lişonnıñ malına. Biz qaytırmız da siz ketersiz şu Uralnıñ da dağına. Biz qaytırmız da siz ketersiz

dep ayttı. Qorantalarını alıp Sibirge, Uralğa aydadılar. Ular çıqqan türkü edi bu. Soñ bizler endi bu türküniki qoşıp özümüz dedik. Soñ ondan soñ çıqtı on sekiz mayıs. On sekiz mayıs gecesinde sürgünde olundıq. Nafle yerde, şimdi aqlıma tüşe, nafle yerde

Malına biz qaytarmazsız, ketirsiz ya Uralnıñ dağına. Soñ mına bu ayğırlarımız, sarımsağımız, soğanımız satıldı qaldı, baş bermegen ayğırlarımız kolhozğa qaldı. O lişonlarda öyle edi ku, e, e, men o, o beytni tapacaq olam da. Aha. O, soñ bizde çıqtı, sürgünlik, çoq türküler çıqtı. Güzel Qırım çıqtı. Ha, mana şundan da aytırım men şimdi, dört tane ağa-qardaş bor Türkü, mana meni altmış bir, altmış yedi senesi köçürgen Eşref Şimzadeniñ Halal kitabı oldı. Şu Halal kitabını oquğan soñ, men apayıma keldim, altmış beş senesi, Apay, dedim, Qırımğa köçecemiz. Aqay dedi, Tolkü seni miyiñde Qırım qastalığı, dedi. Çünki menim bütün yaşayışım, soframda Qırım lafı olmağan kün olmadı. Bir kün. Toyki bizim günâsı çıqardılar, ne vaqıt olsa qaytmaq kerek, qaytacamız, qaytacamız, qaytacamız, bütün halq bu mişlernen mına siz onı bilesiz, mitingler oldı. Ana şunı Qırımnı bir türkülerini Şerif Simzadeniñ sözlerinen özüm üydürdim. Mına öz uydurğan türkümi aytayım. Bu türkü meni mecbur oldı Qırımğa ketirmek. Siz meni bağışlañız, pekârım bağışlañız ana, men bitireyim de biz nasıl kelip ketirdik. Bitirin, soñra aytırıq. Aytıñ, aytıñ, bitirin, sizni bölmeyim. On sekiz. kün yürip, biz keldik Şarihanğa. Şarihanğa keldik, amma, bilesiñizmi, vagonlarnıñ qapıları açıldı, baqsaq, ögümizde üzbek yigitleri eken, biz onı bilmeymiz. Bizler bir ayrette qaldıq, çünki bizim aqaylarımız, babalarımız, dedelerimiz öyle kiyim kiymegen. Olarnıñ kiyimleri aq bez. aq bezden, ögleri böyle aq, bizge ayıp edi, aqaylarnıñ ögü açıq, olarnıñ ögü açıq, ştanları qısqa, mınadayın, bir çuqurları bar, çuqurlı, çuqurlı, çuqurlı ştanlar, bizge qollarında tüfek, soñ ayta, soñ bizge ayttılar askerler, tüşüñiz, dediler, tüşüñiz, deyler, amma biz tüşip olamaymız. Taqattan tüştik, açtan tüştik. Bilesizmi, nasıl aş bere? Üç sutkada, eki künde, üç künde aş bere. Tuzlu balıq bere, suv bermey edi. Men brigader oldım, o da taş. Sudan yandıq, sudan yanamız. Soñuna beş-on kün. Ne lazımsa? Tuzlu balıqnıñ şorbasını bere, suv bermey. Yanasıñ. Bermey. Nasıl telep etmek içün eñ qısa yoldan, eñ kestirme yoldan ne lazımsa, onı yapa yani. Eee, eee. Ne de olsa Allanı şükür ne olsun bizni ketirip çıqardılar. Soñ kelip tüştik zornen köterip meni köterip tüşirdi askerler. Qardaşlarım köterip tüşirdiler. Anam özü tüşti. Endi tüşken soñ bizni bir sırağa tüzdiler. Qul kibi qadalar. E, qul dayın, bilesizmi? Bilem men. Endi bizde aqaylar da bar da bizni vagonda. Qartlar bar. Qartlar bar, apaylar bar. Aqaylar anav. Kolhozlarnıñ reisleri, reisleri keldi, mına qullarnı saylaylar da, avzıñı aç, tişiñ baq degenday, bütün aqaylarını aldılar, aqaylarnı, bir-birlerine qavğa eteler, men alam, sen al, aqay, küç kerek de olarğa, iş küçü. Qartlar, balalar qaldıq, qartlar, balalar qaldı, kimse alğısı kelmey, almaylar. Bir daa apaqaylar kelip bizim başlarımıznı baqalar, bet üstümizni tutıp baqalar, mınadayın saçımıznı köterip baqalar. Olarnıñ baqqan sebebi, aytqanlar, qırımtatarları kele, canavar halq, olarnıñ büynüzleri bar saçlarınıñ arasında, boynuzı bar başında, e, üçünci közü mında saçınıñ arasında, öyle bir müşkül. Onı qıdıra. E, qıdıra, bizden qıdıra onı. Biz baq, bellimiz, biz bitledik, bitimizni qaray. Olar bizniñ büyümiz qaray ekenler, büyümiz qıdıra ekenler, boyumız. Nasıl da olsa, bilesizim, tizdiler bizni öyle. Banilerge kirgizdilermi sizni barğanıñızda? Banige kirgizdiler, o banige kirgenden çıqı deyler, suv yoq. Kirgenden çıqı deyler. Fırqıldap kitti üstümizden, urbalarımızı da. Suv yoq, kirsene. Suv yoq. Banya bar, suv yoq. Yetmeydi, qalb çoq. Bilesizmi, onı ne dep aytayım sizge, namığa deyler. Çünki, zakonğa ketire. Zakonda yazılğan, banyağa kirsetmek kerek. Olar kirsete, çıqara. Sonrası ayta, banyağa kirdi, yuvundı, znaçit, bitlerden arındı. Öyle de. A o yerde bizni şilerimiz bar, onda qırslaylar yerli halq. Soñ bilesiñ, mögedekli arabalarğa oturıp keldi. Gri köpçekli arabalarğa yüklep. O köpçekler na bunday, biz ömürimizde körmegen araba oturdı uzbekler. Oman! İri zamandan qalğan arabalar edi. Biz barğanda uzbek halqı çoq arqada qalğan edi, artta qalğan edi, medeniyet tarafından artta qalğan edi. Nasıl da olsa, o arabalarğa oturıp, ğiñ, ğiñ, ğiñ, ğiñ etip, bizim. On sekiz kilometr Amudarya özeninden oturtıp paramdan ötkizdiler, Stalin kolhozından tüştük, Stalin kolhozından. Yuqarı Çarhanı. İnanasızmı, bizni on sekiz horanta ketirdiler, bir çayhana eken, çay içken, bizni qavehanege oşağan çayhane. Mına böyle qoydılar, bu köşege anam, men, qardaşım, mına yerde bir horanda. Anı edi, bir qoranta. Dört köş edi, altı, altı qoranta bir evge qoydılar. Odun yoq, aşamağa şiy yoq, savut-saba yoq. Saba turdıq, atlı bir aqay, mına da mıynıqları bar, reis, ayağında sıçmalar, qolunda qamçı, qamçı, attan tüşmey. Hıy! Çıqıñlar! lafında añlamaymız. Ne de olsa baqıra-baqıra çıqardılar bizni, uzbek aydap-aydap çıqardılar Anamarnı. Ekinci künü bizni pamuq tarlasına alıp kettiler. Qırq beş, elli gradus sıcaq, endi pek sıcaq edi anda. İyül, iyün, iyün. Üçünde boğday çalmağa tüştim men, oraqtım. A bizni pamuq halqası. Temuz ayı. Temmuz, eñ sıcaq ay Özbekistanıñ. Tek şu vaqıt sıcaq olğan. Suları yoq. O qamçınen, bir anam ağlay, cılay-cılay keteler, o qamçısın şart, şart, şart, şart qamçısın ayaqabına ura bere, ayaq, özüniñ ayağına da böyle şartıldatıp qorquza. Sesini çıqarıp, körümen dey de. E, alıp kettiler. Birinci künü eki-üç kişi uje özüni coydı. Уже bu bessoznonie ne deyler oğa, bessoznonie? Komaa tüşti, komaya. Komaa tüşti, e, ne de olsa, ekinci, üçünci künü meni de alıp kettiler. O pamuq mına bundayıñ kiçkeneçik, endi çıqqan, men onı çapalaycaqmın. Pamuq çapasına. E, ya men qaydan bileyim, men şeer balasım, episini kesken çıqqanım. Meñ kim olğan? Baqma bu şeyde. Pamuğını da kesip. Kesip qoydım ama, ya onı bilesizmi, türmesi barcı. Apishanege qoyacaqlar da. Enkaz bu, ca, ne deyim sizge, bu adam, no, izmennikler, ne deycekim şunı? Hainler. Hainler kelip, bunı haincasına aytmazlar, men ömrümde körmedim dep. Bu hain qızı bunı aseletden, men cezalanacaqmın. No, yahşı ki, anavı, şunıñ brigadiri dey, şu kiçkene bir reisi, Ayttı, Vay, qızım, sen mından ket, bir daa mında kelme, dedi. Seni, dedi, apishanege qoyarlar, dedi. Soñ men, berdiler qoluma bir tayaq, mınadayın, mınadayın oqumışım da, endi sekiz sınıf bitirgenim, ölçep jüre edim tayaqnen. Kümge qadar işledi? Kümge qadar yaptı? Arşın, arşın. Arşın, arşın.

Siz ketkende babañ qayda edi? Armiyada edi. Askerde edi. Askerde edi. Sonda tavıştıñız? Oğlandı vısilka yaptı. Soñ, bir yıldan soñ tapıştıq. Bir sene soñra tavıştıñız. E, e. Endi başqa yerde babam kelgen, no bizni cibermeyler ce. Komendant bar, komendant degeni, ne o komendant degeni? Bir subayını qoydılar bizim üstümizge. Koman, yani, komutan. Mına şu özümizniñ. Qışlağımız ya özümizniñ köyümi şu oturğan köyden bir yaqqa cibermey. Bazarğa cibermey. Soñ men oqumağa kettim, zornen oqumağa. O qıyın, onı köp, uzun mesele, onı aytmayım. Nasıl da olsa men anamı kelip, on yedi yaşında edim, anamı, babamı taptım. Men babamı tapqan soñ, babam da bilesiñ qayda? Babam üyü yoq. Bir şey yoqtır. Babam kömür içinde yata edi, kömür peçka yaqa da. Kaçegar. Kaçegar, e, peçka yaqıp, balaban binanıñ peçkasını yaqa, o kömür üstünde otura. Babam qap-qara, mına menim babam sizge oşağan adam edi, mına bundayıñ da, oşay tekrar babama. Qararğan, bir şey yoq, bir, bilesiñ, tilenci. Berber özü, namlı berber. Namlı berber tilenci derezesine kelgen, tilenci. Qanırıpercilik yasa, yani, şimdiki manasebeti. Tilenmeyem, no, o derecege kelgen. Soñ men anama keldim, bizde kanikulğa ne deyler? Tatil. A? Tatil oldı, tatilde anama keldim, anay dedim, men babamnı taptım, babam bek müşkül alda, işliy, lâkin oturmağa yeri yoq, turmağa yeri yoq, urbası yoq üstünde, qap-qara kömür üstü-başı, yuunmağa yeri yoq, dedim. Anam cıladı, cıladı, soñ men anamnı naptım, yaptım, Bilet alıp, anam arıq qız da em edi. Poezdğa minsettim, anam bir sutka tüşmeyip, poezdniñ, tren, eñ vagonniñ töpesinde yerde yata. Kelip baqalar, men aytam, o yuqlay, deyim. Mına biletler, deyim. Anamnıñ betini, yüzün körmediler. Şayıttırıp anam ketirdim. Qaçırıp? Qaçırıp ketirdim, anda endi bitam oldı. Bitama keldim qaçırmağa. Endi keldim, endi keldim, ya meni nasıl etip topladım, lâkin ya meni militsiyağa nasıl alıp kettiler, o-o, on altı yaşında, on yedi yaşında degil edim daa, meni endi anam alıp qaçqan soñ, ken endi bitamı alıp qaçmağa keldim, mende aqılım yetmey daa, kelip meni aman tuttılar. Tuttılar, ana, yaqaladılar? Yaqaladılar, bilesizmi, o, o adam at başın, atnen. Bana o ad, militsiya, politsiya, atnen. Men yalanayaq, men ne olğanını bilmedim. On altı kilometr meni yalanayaq alıp kettiler, Şarihanğa kene de. Alıp kettiler. Qarakolğa. Aqşam geceden başladılar, mına böyle stolnıñ üstüne urıp meni soraq yapmağa, sabağa cek. Ne qaçtı, ne aña qaçtı. Men ale daa politsiyadan qorqam. Men militsiyanı körsem, qolum-ayağım mına böyle qaltıray. Bunday eter. Ana şay etip.

Buyur, oquğan vaqtımıznıñ bir, bir yazğansa oquğanımıznıñ açlıqnen. Bilmeyim de, aytma. Ayt, ayt, ayt. Menim qartbabam Ğalaba Abibulla eken, Kökközde. Bir dane oğlu bar eken, Memet eken adı. Ana, anamı kelip mında, ebet qatnaşadırlar da, mındaki qartbabamda komissner Seit Cemil eken.

edi. Meni anam evlenip tüşken Kökközge, ana, evlenip tüşken soñ, anda Kökközde oturğan, bir vaqıtta endi on eki dvıhetažnıy üyleri bar eken, töpede on eki üy, aşağıda on eki odalar, soñ biyaqta da aşhanaları bar eken. Ana, anam aytar edi. Böyle bir üylerde otura edik, soñ vısılka ettiler bizni, Uralğa tüştik. Bu qaçıncı senesi? Uralğa otuz bir senesim, otuz senesim, bilmeyim, qaçıncı yıl olğanı, toçno bilmeyim. Men o vaqıtta anam yüklük alıp qaçqanlar Uraldan. Anda da doğdun, e? Yoq, men Simferopolde doğdum. Ana, babam anda ola, bitam, qartbabam, episi. E, bir vaqıtta dayım mından barıp, babamnen anam alıp qaça. Sefkal dayım. Yoq, Abdri, Abdrim dayım. A, Abdrim dayım. Alıp qaça. Alıp qaça, anam anı alıp keleler mında. Ana, bir daa telegramma kele. Telegrammam, yoqsam birevnen aytalarım, çto qartbabam ölgen, bitam bir özü qalğan balanen. Ana, babam çağırta. Babam çağırtqan soñ, babam. Kete anda anam arı aqçı toplay, bitam qartbabam beri aqçı, mındaqı qartbabam. Ana o kete Oralğa. Barıp, ana, anamı alıp keleyim, balanem bir çare etip, dep kelse, yolda onı aqçısını qıslaylar i parıv sertsa, diye edi anam, naverna, infarkt bolıp ölgen babam. Yolda, yolda, barıp da yetmey. Yetmey. Ana ondan soñ ne haber bar, ne teber bar, ana o qızçıq ta öle, aptem. Qardaşım. Aptem. A, ta, ta. A, ondan soñ anam birevim bilmey. Bir vaqıtta men doğam, otuz üç senesi, otuz bir senesi men doğam. Ana doğğan soñ, anam mında, uçilişnıde otura, Simferoplde doğam men. Ana, onen tize malaniñ yanında, bitamağanıñ yanında, daimağanıñ yanında oturıp men ösem. Dilara, sizden bir şılay ketmedimmi? Anañıñ mında qalğanmı ya anañıñ Uralğa bardımı? Anañ Uraldan qaçıp keledi. Qaçıp keledi. Alıp qaçalar da anañı. Ana, şay etip mında qala. Ana, soñ bir vaqıtta endi lemseleriñ vaqtında, men tek endi ösken soñ bilem, mında.

Ezan oquğanlarnı bitam arğa cugurıp kelip porazada aytqanını da bilem. Cenkten aldın. Cenkten aldın boğan şey. Soñ cenk vaqtinde biz kene epimiz anda oturdıq, şu uçilişnıde. Qartbabam öldi, bitam öldi, episi öldüler. Ana tizem qaldı, bir de dayım qağan edi. Bir vaqta dayım armiya ketkende Lemseerge plenge tüşe. Dayım. Qaçandan beri? Qaçan, bir ay suv içinde cüre dayım. Bataqlarda. Bir ay. Şo bataq içinde yatıp turalar Düyemserden saqlanıp, soñ bir vaqıtta biz endi Dorojnıy Osman diye ediler, Kök közde. O adam sağ şimdi? O adam. Prevod degen köyde doqsan altı yaşında. Menim qartbabamnıñ bir soylığı bar eken ğaliba. O Dorojnıy Osman endi cenk bitken soñ. Mına lemser kegende, lemser boğanda bo kişi bizge bek yaman bizini qutardı. Bizge pastayanno şi taşı edi köyden. Bek yardımcı boldı desene. Bek yardımcı edi. Ana o kişi keldi da, Esma, dedi, men seni köçirip alıp keteyim, mına üyleriniz yoq bomasın, dedi. Anamnen meni köçirip alıp ketti anda. Kökközge. Kökközge. E anda bir dane qapımızın qarşında bir dane. tatar kişileri, bir töşegi anam saqlanıp qalğan, bir yurğan, eki yastıq, şu Oralğa ketkende tamam alğanlar, ep şileñizin da, anav apay da alğan da, üyünde tutqan o şilerni. Anam qaytıp kelgen soñ lemseriñ vaqtında o şilerni berdiler. O şilerni ketirip berdi, bir töşek, eki yastıq, bir yurğan, da bir. Şveda ketirip bergen edi anama. Onı bilem. Ana soñ Kökközde biz eki yıl qadar oturdıq. Ana anda oturdıq. On sekizinci mayısta andan da köçtiñiz onda. E, on sekiz mayısta endi keldiler, bizim saba erte edim, daa yarıqlanmay edi, kelip qapımızdan qaqtılar. Çeşit türlü var. Er türlü oldı. Dörtte, üçte, beşte. Soñ, soñ. Qorqıp açtı. A, dayımın. Lemseni vaqtında saqlap cürdik Köközde, anda da partizanlar lemseler krovat tüblerinde, podvallar içinde daimi saqlap cürdik. Qaçtı da plenden, qaçtı, plenge tüşken edi, anda Köközde saqlap cürdik. Bu Osman ağam ne qadar üyünde tuttı. Ana ondayn etip dayım soñ qaytqan edi üyge. Mında kel da, soñ trutar mâkese. Soñ qayda tüştüñiz? Qırq on sekiz senesi, on sekiz mayıs qırq dörtte. Kökközde qaldıq biz. Keldiler, qapımıznı qaqtılar. Anam açtı. Biz soldatlarmız, dedi. Bu yerdeki, dedi. Açıñ, dediler. Açtı anam qapını. Sizni, dedi, köçiremiz, dediler. Anam başladı ağlamağa. Onda qaç rob?

O qadar dülber Quran qapı edi, közüm ögünde tura o şu Quran qapı. Anam aldı da menim boynuma ildi, bunı dedi, tut yahşı dedi. Yani er kes balasınıñ qoluna berdi. Ana, içinde aqçımız da bar edi, tekaran, i bir dane de den rajdeniyamda nandayın ufaq. Doğulğan künümde dese. E, doğulğan künümde nandayın fülcançıqlar bağışlağan edi, bir soylarımız. Onı korobkasında anam menim qoluma berse, anav soldatlar ne belledi, bilmeyim, aldı qaçtılar qolumdan uzıp. Men ağlağandan baqıp. Quranı da aldılar. Quranı da aldılar, onı da aldılar, o korobkanı da. İ. Altın bar, ne bar dep işte. Alıp qaçtılar. Ana bir şeysiz çıqtıq. Vagonğa tüştüñiz. Vagonğa yüklediler, maşinağa alıp kettiler vagonğa. Ana onen vagonğa tüştük. Yol boyu tizemanı qıdırıp cürdik. İt, baqramız, tizemanlarnı tapmadıq. Tizem qızçığı da men dedi, olar şınçık Leningradda, bekim eşitkendir siz, professor Topuzov. Biz oña, Eskender, Eskender, ya, menim tanışım yahşı dost.

ketireler. Ana anda bit, anda qas. Ne desen, her hastalıq anda çıqıp. Anda, çünki o adamlarnı netken, daji temizlemegenler. Bilesiz, mına menim tizem, cevayirler tüşti anda, tizem qızı aytta edi, aqşam yatamız, saba endi yel, anda çoq yel ola. Yel ola. Qattı yel ola. Başlay berdi, ana yertorenin qapısı, uyaqqa şaraq, buyaqqa şaraq, kirip baqsaq, Bütün Horanta beş-altı can ölgen. Dut kibi töküldi qalq. Ölgen. Öle, öle, öle, öle, er yigirmi dört saatte beş-altı Horanta öle. Er on da entirip, olarnıñ elli fayızı öldi anda tüşkenlerniñ. Elli fayızı öldi. Bek müşkül boldı Begavatnıñ halqı. Ölgenlerden bir cümle qoşacam, Lilâ, sözüñ böldim. Men qırq altı senesi evlendim. Men evlendim, eki oğlum oldı, bir daa qaynatam, birinci oğlumda, büyük oğlumda qaynatam qastalandı. Şarihandan Andijanğa doktorlar bu vaqıt operasiya etmeye, suv yolda taş bar eken, almaqnıñ çaresi Daji yoq. Samarqandda Menim bulğan kartoçkam bardı Toqtat. menim. Da. Biz Bere, kelemiz. açı toqta. Soñ Bir daa kelemiz, da. men qaynatamım, doktorğa al ketecek oldım Andijanğa. Reiske barsam, reiske bizde vaqıtta elli, Komendant ne dedi? Komendant eger çıqsa, bir tatar izlese, bu rayondan başqa bir rayonğa yirmi beş yılğa qapata. Men reiske bardım, men dedim, qaynatamnı, dedim, spasat etmek kerek. İzinsiz alıp kelgen, dedim. Aman oturttım poyızdğa, Leninskiyden keçip, Andijanqı balnisağa barıp taşladım, yeci endi oldı. On ekige doğru bir yerde oturdım, e, men tap o qadar açıq avut adamnıñ balasıdı, gülüm, amma, ya aqçı yoq, O qartnı bar bolnitsağa kirgizmegniñ çare tapam. On ekide bir maşina keldi, yalvardım, skora pomocga alıp barıp qoydım. Ecesi kelip bir çayhananıñ köşesine yattım. Saba tam da altımi beşede barıp zabordan tüştim. Baqsam, qaynatam ölü kibi yata, daa nefes ala, yanında qastalar bar. Endi men napayım? Qayttım. Ay dedim, şularğa dedim, men eki künden qaytıp ketirip taşlarım, barıp aytayım. Bir daa men qaytıp kelsem, reisniñ tüv. Raykomğa çağırğanlar, reisni işten vigovor bereler. Ne içün qırımtatarına sen razrişeniye berdiñ atanğa? Udim, reis maña bermedi. Ayta reis, men izin bermedim, o samavulnik, tediyama. O reisten emes, ka bir admin kadar. Mamaşa diyen adam, öldi adam, Alla ramet eylesin. Bir daa ayttım, mına taşla. Üçünci kün endi bir daa kitmek kerek, barıp qartnı körmek kerek. Kene izinsiz kittim. Barsam. Ölgen yanında qasar, öldi dedi, o sen çıktın kitken künü bitti dedi, o operatsiya yapılmadı adam dedi. Ya bilesin ne yapaydılar, ukolnen ukol yapıp öldüreydi doktorlar öldüreydi. Ölgenlerini köreyim dedim. İne ver. İne ver, aha. Burada kirsem bir hanenin içine bir yirmi beş mi otuz ölü yata, sim siyah çurçuqlar. Men anadan naz eteyim ki, men naz adam olğanımı bilmedim, bütün tenimden tüküm tiklendi. Tanımayım men eni, babam nasıl tanıyım, qaynatam. Anda tanımağa caret yoq. Kökergen kiteber. Bütünni yüklep barıp arabalarğa, maşına yüklep bir çuqurlarğa taşlağanlar. Qabir de yoq, tübür de yoq, yerimiz de yoq. Qaynatanı tapamadız? Tapamadım. Urbaçıqlarını aldım, bayladım, quşaqqa keldim, apayğa deyim. Men dedim, kömüp keldim dedim, yalan ayttım, bir yıla doğru. Bu desem, qayda kömdiñ? Kömmedim, men körmedim onı. Ana, soñ bir yıldan soñ dualarını yapıp, ayttım, bu dedim, böyle, böyle kördim közümnen, otuz, qırq tane tatar ölgen. Bizim tatarlar, mına şimdi şuna kelemiz. Biz kibi yigitler evlendik de, bala çabaqlı olıp, bir kene Vatanğa tirek tüştik. Bunı añlamaq kerek. Anda qırıldı. Olar cenk bitirgen soñ, olarnı da sürgünlük etip alıp ketti. Çıqtı, anda da vardı, qoydı. Episi sürgünlige tüştiler. Mına bir qaç tane az qaldıq men. Mına men de armiyada qaldım, polkovnik edim o da, polkovnik. Asker eken de, ailesi sürülgen, o da asker bolğan, haberi yoq, kelgende onu da mına ketirgen. Olarnıñ epsini cenk pitken soñ, mına bu orden, morden epsini toplap bir yerge, vagonlarğa yüklep, epsini vısılka ciberdiler. Kim qaçtı, o tüşmedi. Men armiyada qaldım, armiyada otuz yıl men müvettiş, otuz yıl. Men ana-babanı tapqan edim elli birinci senesi. Kördiñizmi? Qayda taptı, ne yerge çıqtı? Keldim men Taşkentke, qayerde yaşağanlarını bilmeyim, a eşittim, Çirkent, Taşkent deyler. Keldim, vokzalğa tüştim, aldım taksi, kettim bazarğa. Dedi, bazarda baqam özbek, men olarnıñ tilini bilmeyim, soñ laf ettim, qayda tatarlar bar? Dedi, Kibray, Çırçıq, o tarafta tatar çoq. Aqmescitten qayda barlar? Çayhanaya barıñız, bazarğa barıñız, anda belki taparsız. Men taksige minip kettim Kibrayğa, Lilâ, anda meni anam, babam, mına bir azbarda östük biz Lilânen, mına bu azbarçıqta östük, soñ men Miyecikte köşede yaşadım, Söküni doqsan bir. Maşina qapaldı. Soñ men taksi alıp keldim Kibrayğa, keldim çayhanege, baqam, oturanlar uzbekler, tatar da oqşaylar, keldim, selâm aleykum ayttım, dedim, aleykum selâm, men o vaqıtta kapitan edim, kapitan. E, dedim, mına böyle, böyle, menim babam, babam adı, anam adı, böyle, böyle,

Hey, dedim, bilemsen, babam ne dedi? Ay, dedim, oturıp taksige kettik. Doğru, anam-babam elli birde tapqan edi. Ana bu cenkte boldı, geroylar, ordenler, general, polkovnik, bir kimse baqmadı sovet ükümette, Qırımğa cibermedi. Men Qırımğa keldim seksen beşte, üç erkekle men konteyner yüklep özüm boğan şeylerim ketirdim mında, mañ propiska yapmadılar, qaytardılar bizni.

Yani, onda qırımtatar halqına, özüm halqıma yardım yapqan içün meni yetmişinci senesi armiyadan quvdılar. Polkovnik edim, qırq dört yaşında, sekiz ay. Maña pensiya çoq bermediler, quvdılar. Quvdılar, tatar. Yoq. Natsionalnıy dvijeniyalar bilen areketnen oğraşqan qırımtatarlar problemasını, ana men mında kelip başladım, seksen beşte keldim, ana soñ seksen doquzda, seksen doquzda ükümet çıqardı, şto qırımtatar qabaatı yoq, ana o vaqıt, o vaqıt mağa berdiler, berdiler mağa. Razılıq degiştirmege özümi evim, odam, men degiştirdim, ana soñ Leyla keldi, ana ondan etip biz mında ali bir kün daa men, men, meni çıqardılar, niçün armiyadan quvdılar? Men tarihnen uğraşam, qırımtatar tarihı. Men turdım biblioteka, Moskva, Peterburg, Taşkent, Odessa, Kiyev, Harkov, Bibliotekalarda, soñ otpuska berediler maña, raatlanmağa, men depterni alaydım, qırımtatar qorantasına cürip yazaydım, adetler, urf adetlerin, doğğannen ölgence ne deyen adetler, ne bar, ne, epsin yazam. Bu şeyim begenmedi olar. Begenmediler. Niçün? Ali bülkü da men şunçe tarihnen oğraşam.